So ti wedi bod yn gwario loads o amser yn Aberystwyth yn ddiweddar. Mm. Um, gyda... Saith mis. Saith mis yn Aberystwyth.
Mm. Ond, ond Caerdydd yw'r gartre di erbyn hyn? Wel, fi'n teimlo wrth y cytrefol ar un o bryd. Um, fi wedi bod nôl yma nawr ers tair mlynedd achos ydyn ni fyw yn Llundain am, am spel fawr. Gathen ni'r plant fyna. Ond um, pan gadewes i gydydd um, 7-8 mlynedd yn ôl, no, 9 mlynedd yn ôl, i fynd i fyw yn Llundain, o'n i ddim rili really yn teimlo rhan o'r ddinas mae'n gwbl. Nes i symud lawr o, o Ferthyr i Gyrdydd, nes i stopo yn Pont y Pryd i llenwi'r tanc lan, nes i aros am ddwy flynedd fyna. A wedyn nathon ni symud mewn i'ch ben Caffi Chibon pan Cannon Street yn... Ie, fi'n cofio ti byw yna, o'n i'n... O'n i'n... O'n i'n parties amazing. O'n i'n enjoyo dod i ymweld â ti. O't ti'n dod i DJ o'n i, a ma' da fi lluniau brilliant o'n ti yn DJ o yeah. parties infamous na. Yeah. So o'n i'n really anwyddus i fynd i, i fyw yn Llundain achos oedd y rhan fwyaf yn waith i lan fanna, ti'n mwyn? Ond erbyn hyn nawr, mae'r ma boys wedi ymgytrefu yn Gyrdydd, maen nhw yn Treganna, the new super school. Mae Cymraeg nhw'n ffantastig, yna'n un, un o'r resymau pennaf roedd ni symud nôl o Lundain, oedd yeah. i parhau efo'r addysg Cymraeg, ti'n meddwl? So, o ran, um, o ran, o ran ni, mae fe'n, fi'n teimlo'n hapus, fi'n enw oherwydd bod yn plant yn hapus. O, be, be, beth mae Cadydd yn rili really meddwl i ti felly? Mae'n lle, lle, lle i ddwy'n dy deulu di fyny, a lle i fod, well, fi'n lle i weithio? Wel, mae'n anodd yn dweud, Potter, achos Cyn lleied o waith yn digwydd yn yn Gaerdydd. Um, a fi wedi sylwi, y mwya chi'n neud fel actor, y mwya chi'n cael llwyddiant tu fas i Gymru fel actor, y llai o waith chi'n cael ei, i wneud fan hyn, achos os neb really yn ffono fi lan a, a cynnig unrhyw beth i fi fan hyn. So, ac ers i fi gorffen y gwyll sydd yn nawr tu a chwe mis yn ôl, fi wedi gwneud braidd dim o waith fel actor, achos fi'n fi derbyn cyngor yn asiant i, A t'mod fi'n troi pethe lawr a fi'n aros am y peth pethe gore i ddod mewn t'mod ond... Ti'n troi pethe lawr?
Ydw withe ie ie. Sori ga? Ro- roi dy ffôn i fi.
Ie ie wel I know ma' n'w will.
Son am y gwell yym mae 'di bod yn llwyddiant ysgubol yr S4C dwi'n meddwl t'mod i i yy ma' lot o bobl 'di dod lan i fi gw- gy- a a a gweud t'mod lot o lot o bobl di-Gymraeg hefyd yn gweud oh I've been watching S4C man. Yeah I know. Yym a t'mod a yn yn yn A, a t'mo', wi wi wi wi wrth fy modd pryd pryd ma' rhywbeth ar Esbydreg, byddwn i'n dewis gwylio ar hmm. unrhyw sian o beth bynnag. Ie. T'mo', t- o- o'dd e'n waith caled i wneud? Oedd, oherwydd, t'mod, oedd e'n ambitious iawn yn dod e fel darn o waith, oedd ddim yr arian oedd, oedd, oedd y sioe'n heiddi i wneud be wnaethon nhw in the end ended up doing, t'mod, wnaethon nhw creu rhywbeth rhyngwladol. efo budget eitha minuscule, really. Wel, oedd, o, ie... Ond oedd rhan fwyaf, oedd hanner yr arian wedi dod o tu fas i Gymru. Yn o'r tro cynta i unrhyw beth fel hyn ddigwydd. Ni'n neud e yn y ddau iaith. Um, oedd hanner yr arian wedi dod o S4C. Ond fydden ni ddim... Twyd, bydde fe'n mor amhosib i greu ar y wargylch mae'r sioe yn neud, cael, efo just hanner y budget, ti'n So oedd rhaid cael arian o tu fas. Um, ond dwi'n credu bod pobl wedi, wedi sort of um, underestimato'r fersiwn Cymraeg, achos y blwyddyn nesaf bydd yr un Saesneg yn dod mas, a bydd all three media yn gwneud masif fanfare amdano fe ar BBC 4. Ond sa'n credu oedd neb wedi disgwyl i'r un Cymraeg i wneud mor dda, tu fas i Gymru. Yeah. Ond credu bod 30 y cant o bobl yn nath gwylio'r gwell yn byw tu fas i Gymru, a maen nhw'n watcho'r subtitles. Oherwydd maen nhw'n gyfarwydd efo'r subtitles, oherwydd rhaglenni fel y Cillian a Bogan a Bridge a Gatsi. So, so na, mae'n ma od bod i'n neud, bod, os fydd na cyfres arall, bydd yn od iawn neud e yn y ddau iaith. Gallu ni jyst neud e mewn un iaith, fi'n meddwl. Ond, um, ond oedd neb really yn, oedd neb tu fas i Gymru efo unrhyw diddordeb yn y fersiwn Cymraeg cyn iddo fe mynd mas. Gret. Pethau wedi newid nawr. Ie, yeah, a ti wedi bod yn rhan o hwn ers blynydde, yn dwyt? Do, do, o'n i'n rhan, o'n i'n cofio

Nes i, uh, wel, ch'mod, gaf fi ddarllen rhywbeth, a ie, yn siŵr, nawr ni'n neud e. A wedyn nath e cymryd dwy flynedd wedyn i'r thing sort of um, dechre. A y fenyw oedd, yn, oedd y costume supervisor ar Larkwright, dath hi ar Hinterland. O, oh, reit. Fel costume supervisor fyna hefyd, a trwy cyntaf iddi hi gweithio yng Nghymru. So, can you remember that day I had that phone call and here we are? Um, so fi wedi bod yn rhan o fe ers y dechrau, ers, ers y cychwyn, ydw. Oedd e'n gwaith, oedd e'n gwaith caled, ond oedd y sgwennu mor dda, oedd y cymeriadau mor dda, ac o'n nhw ddim really, oedd ddim fi'n patronise amdano nhw, o'n nhw ddim yn tri, o'n nhw ddim yn trio wneud drama Cymraeg, o'n nhw jyst yn gweud stories. sydd just happen to be in Wales, ti'n gwybod? Ie, ie. Ond mae'r holl beth, fi'n meddwl, yn intrinsically Welsh. Fi'n cofio unwaith, um, oedd gyda teulu fi uh, carafan yn, yn uh, Aberteifi. A, a, a unwaith, ges, ges i job yn cyfarwydd y drama yn Aberystwyth, ac yn i'n meddwl, o, oh, na i wneud commute, dim ond ti awr yw e. Nawr, os, os, os, os chi'n byw yng Nghymru, yn, yn, yn Llundain, ac o'n i'n arfer byw yn Llundain, mae awr o commute yn, yn, yn no, sod ôl yeah. fi. So chi, o'n i'n meddwl, oh, yeah, awr lawr pob dydd, brel. So benderfynus i byw yn y carafan. Thing oes, oedd e mis tachwedd. Oedd e'n breezing. Come on, yeah, yeah. top cop. Yeah yn Aberystwyth yn byw mewn carafan yeah. trwy'r blwyddyn. Mm. Yeah, Wy'n credu bod y carafan, y ffordd oedd nhw'n gwneud, hwnna oedd sort of metaphor amdano. Wrth gwrs, na.
Adlewyrchu roi fawr at. Ie. Mae rhywbeth wedi digwydd yn Llundain, mae wedi symud yma. Bydde ddim datganu beth oedd e, yn to. Ond bydd ddaw, bydd ddaw, bydd ddaw e mas yn y diwedd, gobeithio, os gawn ni argyfrif. Um, a mi'n credu oedd e'n just... Oedd, oedd e wedi stripo ei hunan o unrhyw pleser o gwbl. A yna'r ffordd mae fe'n gallu gweithio. Um, yna beth sy'n neud e'n cymleth. A mae'n rhedeg.
Mae fe'n rhedeg, ia, achos dim lot i wneud ar y, ar y mynydd, i gadw'n dwyn. O, ti'n rhedeg ti'n annan dwyd? Fi'n, ia.
A, a fi'n, be, be mae rhedeg yn neud i chi fel person yma, fe'n fforsio chi i feddwl yn bethau. Yn dan o'r fundamentals, dyma. Ie. Yeah. I gwestiynnu pethau.
A fi'n cael lot o atebion wrth rhedeg. Mae fe'n yeah. rhan o therapi fi. Um, fi'n yn siŵr os mae fe'n rhedeg am yr un peth, am yr un resymau fi yn, ond

That's my job. So ti yn...
Ti yw'r fath o actor sy, sydd yn edrych ar ei waith ei hun? Fi yn, ydw. Fi ddim yn obsessed gyda fe. Um, fi, ddim, fi ddim yn obsessed y gwaith fi gwybod. Fi ddim yn lot o actores sydd ddim yn gwylio un o gwbl. Na, fi'n gallu deall na, ond fi ddim yn gwybod sut allech, allech chi ddysgu fel actor os nag ych chi'n watcho, watcho perfformiadau nôl. Achos weithiau beth sy'n digwydd o'r teolwg yn digwydd yw pan ych chi'n meddwl am rhywbeth a chi'n teimlo rhywbeth, Falle dwi ddim yn edrych yn iawn. Wrth gwrs. Ar y llwyfan, get, get away gyda fe, achos well, mae pawb wedi prynu mewn i'r uh, suspending of disbelief. Ond efo camera, oedd e'n gweud rhywbeth wahanol dwi'n meddwl. Mae, so, mae e mor intimate. Os dim rhaid i chi wneud braidd dim. Os ydych chi'n meddwl am rhywbeth, fi jyst meddwl amdano fe. Gall unrhyw beth mynd trwy'n trwy feddwl i. It's the context you put that face, ti'n mwyn? So, fi wedi dysgu lot o perfformiadau erchill fi wedi wneud yma, yn y gorffennol. Watch yn ôl yn gweud, oh my god, fi ffili Yeah, you know, yeah.
How right. I gotta go? How I got away with that? Um, be, be sy'n rili dyfod amdano si fel actor, fi'n meddwl, um, es, nes i ddim hyfforddi fel actor. No. Es ti ddim i ysgol drama, no. neu, neu, neu es ti ddim i astudio no. uh, drama mewn prifysgol. No. Na dim o hwnna. Es ti'n syth mewn i'r profesiwn. Yeah. Pam hynny? Wel dim dim dewis 'da fi. I mean, ges i expello o Rhyd Felen yng nghanol ei lefel A, a ges i job, um, ges i cynnig job y diwrnod ni efo Ceri Sherlock. Um, Reit, reit. A wneud y, y drama mas yn Amsterdam, Dafydd. Um, a wedyn, pan ddys i'n ôl o Amsterdam ar ôl pimp wythnos, um, which was like a baptism, baptism of fire, really, Um, oedd gyrfa dy fi fel actor, oedd job arall dy fi, nath hwnna para am ddwy flynedd a wedyn yeah, mae'n ffantastig ffôn. Ond, ond, mewn ffordd, enillais i BAFTA Cymru am hwnna. Play them on, get the gong.
Ges,
ges ti, um, ges, ges, ges, ges, ges ti ennill actor gore. Do. Mae ma rai bod loads actorion yn hun yn meddwl, amdan hwnna. Ti'n meddwl well, beth o pobl off? Fi'n siŵr achos o'n i'n mynd ffreti yn rhywun arall, sy'n credu. Fi'n dysgu o bryd i gilydd, fi'n dy- fi'n dysgu actio ar camera i yy students. Ie. A fi'n gwel' y peth mwya gwerthfawr gei di yw amser ar camera. Ie, sicir.
Yym a a f- a a ac yy a a a a odd o- odden ni'n dysgu dosbarth reit ar dechre yym y gweill. O'n i'n gwybod, gwyliwch, cofiwch gwyliwr gwyllt, kids. Wel, gwyliwch rhywbeth yn Gymraeg. Mae hwn yn siŵr fod mynd i fod yn really great. Um, ac oedd pawb yn really excited amdano fe. Students fi'n really excited. Dwi'n mewn dyn nhw wedyn, wow, oedd yn amazing. Ac, ac, ac oedd yn ni'n siarad, wel, beth sy'n digwydd i Richard yw, mae wedi cael lot o amser ar gamera, a mae ma hwnna yn fwy gwerthfawr na, na lot o training gyd. Mae hwnna'n rili dda be wedi, be, be ti wedi gweud nawr, oherwydd be mae, be mae amser ar camera yn neud, a pan ych chi yn, yn, yn acto o flaen camera, pan ych chi'n neud close-up, mae'r ma ffocws yn mynd arno ti. Mae pawb, colir, gwisgoedd, goliadau, y holl production yn ffocysu arno ti. Yeah. A mae rhaid i ti gweud stori. Mae rhaid i ti fod yn sincere. Mae rhaid i fe dod o fan hyn. Ac os na rhywun dod o fanna, dwi e ddim yn mynd i fi. Na, mae rhaid ti gweud y gwir. Mae rhaid ti wneud pact i dy efo, efo dy hunan. Right there, mae rhaid i fi wneud yn ngorau glas hwnna. A na beth mae amser y camera yn wneud. A, a, a, a beth sy'n telodd yr egwydd, mae demons yn dod,

ffilm a teledu a theatr wedi bod fan hyn erioed a wedi bod yn dda fan hyn a wedi rhoi gyrfa da i fi a fi wedi dysgu sy'n gymaint o'n mas o'n hyn. Ond nawr fi ddim yn really yn teimlo'n rhan o'r diwydiant fan hyn rhagor. Ti ddim? A, na, fi ddim yn gwybod achos sneb yn gofyn i fi wneud rhywbeth. So, ond dylen ni fod yn rhan o'n fe. Dylen yeah. ni fod yn rhan o creu rhywbeth newydd fan hyn. Achos hon yw, yw, yw cartre fi. Caerdydd yw cartre fi. Yeah. So, Dylen ni wneud fwy o waith theatr. Um, a fi'n credu bod fi'n awyddus nawr i sgwennu rhywbeth a, a, a creu rhywbeth newydd fan hyn i ni fel actorion. Achos ni'n gyd yn ffrindiau. Yna beth sy'n dda amdano. So, am rhaid yn lyferthyr, yeah. fel fi, wedi, a, a, a ddim yn dod o gartre Cymraeg chwaith. No, doesn't it show? Wel, ti'n bod, no, mae ma, ma, fi, no, ti'n bod, on, on, on definitely um, un o'n actorion hoff